L-istorja militari ta' Malta mhijiex biss l-Assedju l-Kbir jew inkella l-irwol tagħna fil-Tieni Gwerra Dinjija, iżda hemm ħafna aktar epoki u fatturi li normalment ma nitkellmux fuqhom. Fit-tieni nofs tas-seklu dsatax, il-Mediterran kien għaddej minn perjodu ta' instabilità hekk kif il-bilanċ tal-poter kien qiegħed jinbidel. Ħabba f'hekk, l-Imperu Ingliż beda jinvesti aktar fid-difiża ta' Malta. Il-Forti Delle Mara hija waħda minn disa' fortizzi li nbnew f'dan il-perjodu Vittorjan sabiex isaħħu d-difiża tal-pajjiż. F'dawn l-aħħar snin Heritage Malta wettqet numru ta' xogħlijiet ta' restawr sabiex terġa' tieħu lura s-sit fl-istat oriġinali tiegħu fi żmien l-Ingliżi, bħala fortizza tal-militar Vittorjana. L-ewwel ħaġa li se tara meta ħa żżurna huwa l-bieb prinċipali. Dan il-bieb prinċipali għadu kemm jiġi restawrat is-sena l-oħra u permezz ta' riċerka xjentifika aħna skoprejna l-kulur oriġinali ta' dan il-bieb, li huwa aħdar. Apparti minn hekk se jkollkom ċans taraw l-akbar artifatt li l-fortizza għandha, li huwa l-kanun. Għandna erba' tipi ta' dan il-kanun li jissejjaħ it-38 ton rifle muzzle loading gun u dawn għadhom kemm jiġu rrestawrati wkoll, neħħejnilhom is-sadid u kif ukoll sbaħnihom bil-kuluri oriġinali tagħhom. Dan il-kanun qatt ma ntuża fi żmien ta' gwerra, dejjem intuża għal prattika biss għaliex f'temp ta' żmien qasir eh, l-artillerija tant kemm avvanzat li dan il-kanun tilef l-użu tiegħu. Kif se tkunu qed taraw magħna maż-żminijiet fis-seklu 20 L-artillerija avvanzat b'rata vera rapida u b'hekk il-kanuni bdew jinbidlu ta' spiss. Dan il-kanun, it-38 ton rifle muzzle loading, huwa uniku ħafna għalina. Huwa speċjali kemm għal Forti Dellimara kif ukoll għal Malta. Ir-raġuni hija li dan huwa l-unika kanun li aħna nafu bih li għadu jeżisti eżatt kif kien magħmul fl-1880. X'jiġifieri dan? Bażikament, madwar id-dinja fl-Imperu Ingliż kien hawn ħafna kanuni ta' dan it-tip iżda ħafna drabi kienu jiġu rranġati għal mudell ieħor. L-istess kif għandek mudell ta' mobile u dan qed dejjem qed jinbidel għal mudell ġdid, l-istess għandek kanun. Kanun dejjem qed jiġi mmodifikat biex ikun aktar riċenti u aktar b'saħħtu. Dan il-kanun ta' hawnhekk però peress li tilef l-użu tiegħu, qatt ma ġie irranġat u b'hekk għadna nsibuh f'postu kif tefgħuh eżatt l-Ingliżi fl-1880 u għadu hemmhekk għalina bħala artefatt tal-wirt militari. Dan il-kanun kien jirrikjedi 16 il suldat kif ukoll wieħed li kien ikun uffiċjal. Dawn is-suldati kienu jinqasmu bejn il-kmamar tawwek ta' warajja fejn kienu jaħżnu il-porvli u kif ukoll il-balal, kif ukoll is-suldati li kienu qegħdin ħdej il-kanun lesti biex jikkargaw. Ovvjament, dan ix-xogħol kien jirrikjedi ħafna effort u teamwork sabiex ikunu jistgħu jisparaw dan il-kanun. Kull tir kien jieħu erba' minuti. Jekk tixtiequ titgħallmu aktar fuq l-istorja militari ta' din il-fortizza kif ukoll kif l-avvanz tat-teknoloġija fl-artillerija affettwa l-bini u l-kostruzzjoni tal-fortizzi fil-perjodu Vittorjan, inħeġġukom tingħaqdu magħna fl-erbatax u l-ħmistax ta' Marzu.